maoko ake pamusoro pamavoko ake akati zarura hwindi rinotarira kumabvazuva iye akazarura zvino erisha akati fura iye akafura akati ndiwo museve wajehovha unokunda ndiwo ndiwo museve wajehovha unokunda vasiriya nokuti imi muchakunda vasiriya paafeki kusvikira mavaparadza akati tora miseve iye akatora Akati kuna mambo waIsraeri, Rova pasi. Iye akarova pasi katatu akarega. Ipapo munhu waMwari akamutsamwira akati, Waifanira kurova kashanu kana katanhatu, ipapo waikunda vaSiriya kusvikira wavaparadza chose, asi zvino uchakunda vaSiriya katatu bedzi. Ngatiomberere Jesu maoko. Ndoda kuti ndi tsanangure pamusoro pechinhu chinonzi anointing praise the name of jesus umwe munhu atovhiringika kuti saka zvaelisha neanointing zvinofamba papi tichabatana patiri kunofamba nenyaya iyi praise the name of jesus ndakatsa kuti pane zvimwe zvinhu zvatinokunda nekunamata kwaita zvimwe zvinhu zvinongoda anointing yamwari kuzodza kwamwari kuti zviitike praise the name of jesus kana munhu achinge anamata ajoina rwendo rwekunamata sezvamakaita makanditarisa wafanana nemusoja wajoina hondo praise the name of jesus iwe kana wakagara apa kunyange ukafarira unifomu yamasoja zvakaita sei ukaida zvekuti ukaona vakapfeka naye vakafitwa unonzwa kuirota wakarara augoni kukamuka wakatenga mucheka wako haleluya augoni kukomuka wakatenga mucheka wako wobva waenda kuna debra woti ndisonesere unifomu yamasoja wobva wasoneserwa unifomu yamasoja woonerehwa nayo mustreet wakapfeka usiri musoja vakasangana newe masoja acho vanokuromba zvisingambobviri praise the name of jesus nokuti nhau yokuita musoja ine zvainoita kuti unzi wamusoja praise the name of jesus kunge ukange uine height yakafanana nemusoja kunyange ukange wakatokura kudarika umwe musoja but kana usina kupfuura nepa six months training dzavo dziyadziya hauqualify kuva umwe wavo ndikudzikwa netsetse haleluya tsetse six months dzavanoenda kunotrainwa anenge achibvisirwa hunonzi ucivilian hwaakajaira hwaakakura achifura shiri nemi tichitamba tese nhodo paari kuita six months dzetraining ari kudzidziswa imwe mutovo ari kufanana nemunhu ari kuzodzwa to become a soldier praise the name of jesus and masoja acho futi haatrainwe zvakafanana Kune vaya vaya vanongotrainwa 6 months, kune vekadheti vanoita 1 year 8 months, kuzoita vamwe vepresidential guard vanorova ma 2 years vari kutraining. Saka kuzoita imwe inonzi special force, ivo vanotogara kutraining. haleluya church saka uchisangana nemasoja unoziva kuti uri kusangana nemhando dzevanhu dzakasiyana unosangana nevamwe wokuti ukatoita zvokutamba unogona kutorwa naye ukatomurova akatisa zvisingabviri kuzoita vamwe vakatirenwa zviri special zvokuti vakanzi retreat yanetsa vanongouya vari four vanokupedzerai mese chero mukamira muchiita nharo mukanonga matombo vari four chete special force inokupedzerai chero zvisinei nekuti vane muturu mudiki unenge inini so skill raanaro riri important zvokuti kana ukamirisana naye wega unozvionera kuti handambochenjera haleluya chechi ndo zvakafanana nevanhu vakapinda murwendo rwokunamata we are the soldiers of christ patinopinda murwendo rwokunamata ukanamata usina kuzodzwa nemweya mutsvene mweya yetsvina inokurova right left center mangwana unohwa musoro mangwana musana mangwana mabayo mangwana unohwa nemamhepo kana usina kuzodzerwa basa rokurwa unorohwa zvisingabviri praise of jesus kureva kuti chinotipa relevance parwendo rwekunamata is the anointing of the lord kuzodza kwamwari kukauya pamusoro pedu pane zvimwe zvinhu zvatinotaura zvichiitika haleluya tsetse panapa pataverenga kunonzi ela elisha muprofita wekwaisraeri akanga akazodzwa namwari akanga akazodzwa saka vaisraeri vaiti kana vachinge vakuenda kuhondo vaienda kumuporofita Elisha voza kuti muporofita uyu ane kuzodza kwaanako kwokuti akataura hondo inokundika praise the name of jesus ndipo paunoona kuti joash anzwa kuti mambo elisa aakurwara zvokuda kuenda kunofa anomhanya kwaari osvika oti imi mambo wangu museve nengoro dzekwaisraeri paari kuti kuna elisha ari kuziva kuti elisha haasi museve uye haasi ngoro kana mabhiza ekwaisraeri but pamusoro pake pane kuzodza kwamwari kunoita kuti kana iye achinge oenda kuhondo mabhiza nemiseve zvinoterera kupower reanointing ndikudzikwairi neseti madhimoni nemamhepo anosubmita kuanointing kwete kuvoisi rinenge hwamanda rakazhezhera Are we together church? Kunyange ukanamata uchidedzera nehwi guru kana nzwi rako risina mafuta ezodza ari mariri hazvisirizvo zvinovhundutsa mweya yesvinda. Ndiri kudzingwa here netsetse? Kana pane chinhu chinofanira kutsvagwa nemuKristu kana wapinda murwendo rwekunamata kuzodza kwaMwari pamusoro pako. Unoziva mafuta kunyange vanofamba nebhara vanoziva kuti kana uchida kuziva kurema kwebhara tanga kurisunda risina girisi rinotanga kuti richikweshera unoita mhoni maoko ayo ndo zvakafanana nekunamata usina kuzodza kwemafuta wakamboona kuti unonamata kuzvikainzwira shoshoma zvinhu zvisiri kuitika nekuti zvinhu zvinoitika kana kuzodza kuri pauri ndikuti vaemetete when the anointing is upon you hakuna mweya yetsvina kana mamhepo anomira nenzwi rakazodzwa haleluya tete iye mwari watona akatosiya ati kunana pita vasati vaenda kunoparidza rekandigotakata kutsanangura kuti kuzodza zvinorevei kuzodza Kuva kwaMweya Mutsvene pamusoro pako obva akubatsira kunamata. Hallelujah says, when the Holy Spirit come upon you, he gives you an advantage of the anointing. Kuti kana anointing yava pamusoro pako, kunamata kunova nyore. The reason why uchiti kana ngatinamateyi ukangonamata 3 minutes wakutoperehwa wakutotseuka tseuka wotaridza ari pasaidi newe ilevel reanointing raunenge unaro ende chazvino anokuudza ipapa kuti masoja haana rengi dzakafanana haleluya chese ndinorangarira kaniko kutsanangurira chinonzi authority anointing inounza authority pamusoro pemunhu ndine nyaya ndakambotaura ndikati Kukwekoko uyu musoja anga ari mukuru wemasoja ndobva aendawo kubhawa ndokubva akaita gore rake saka akaenda naro kunonzi kuma kuseven location yekuseven kune zvidzimba zvakabatana batana zvine telete one dzimba kana dziri five saka unogona kurasika imba kana wakubva kutoilet saka mudhara anga akadhakwa ndobva abuda mumba mehure rake rere ndokumboendawo kutoilet Pakudzoka kubva kutoilet ndokurasika room mune hure rake rere ndopinda umba merimwe boys boys rakuti mdhara uri kuita sei uri kurasika imba sei boys ndokubata mdhara waya ndobva vaita sei ndobva vamurowa vakamurowa kusvika agomera mukuru wamasoja akarowa arowa akazoenda pabm pakembi pake ndobva anotora zvipana zvashamobva kutening zvikanzi vafana Huyai kuno, pane vanhu vakandirova. Apa ndopakanga pakushanda authority. Musi waarohwa asina voice of command, asina yokukomanda, wakarohwa kusvika agomera nevafana vemustreet. But musi waakanga apfeka uniform akati makomanda, pull up vakomana vachinzwa voisi rine authority vakamira vachirova saro kuzvikanzi nyaya ndakudavirayo panapa pane vanhu vakandirova vadei saka akauya nepfuma yemasoja museveni semunhu akanga akadhakwa so iye anga asingachazivi kuti akarohwa netsepapa saka aingoti vakomana ndakarohwa asi handichanyatsa kuziva kuti ndepapi pandakarohwa iye aiva akamira mupfuma hana umboburuka aidaiwo saka aitendeka akadaiwo zvikumwe so oti ndakarohwa somewhere ipapa apa so saka waitipakutendeka chikumwe chake chete vanhu vakarohwa kusevheni zvokuti waiti kana kwakuonekwa kuti zera residiki kungobatikidzwa chete nevakomana vapfana vaingoti vakamanya vakamanya vobocheuka kuti mdhara akatendeka motiswederai nechekuku vanzenyazoziva kuti ndepati chaipo chaipo itai kuchimubva kuchipinda vakomana rovaiva pakarohwa vanhu chakanga chakushanda is the voice of command iye hana kana waari kubata but ane voice inonzwikwa kana richinge rataura praise the name of jesus munhu ane anointing ane voice inoobhewa in the realm of the spirit Kana voice rako richirikogunaizwa munyika yomweya unotaura zvinhu zvichiitika. Haleluya tete. Haleluya. Jesu akatorambidza vanhu kunoparidza vasina kugamuchira mweya mutsvene. Akati vana Peter endai munomira paJerusarema kusvika magamuchira chii?

Ezekiel anobva atsanangura chimwe chiratidzo chaakaona chairepresenta mweya muchena. Anoti rimwe zuva mweya wase wakanditora ndokubva waenda neni parwizi. Ndasvika parwizi ndakapinda mvura mukomana ndobva apinda mumvura anoti ndichitanga kupinda mumvura mvura yakanga ichisvika muzvitsitsino zvangu zvandaigona kutombofamba famba zvangu pamusoro pane payo apo ari kutsanangura malevels of the holy spirit haleluya tsetse munoziva here kuti tese tiri vanamati kudai takasiyana pamalevels of the holy spirit chinotisiyanisa inonzi maturity in the law maturity yemukristu inomhezhwa namweya mutsvene anopareta pamunhu Ezekiel anoti ndakanga ndichikwanisa kuwaya waya ndiri mumvura iri muzvitsitsindo sometimes paunogamuchira jesu unogona kugamuchira mweya mutsvene but mweya mutsvene wacho ari muzvitsitsindo ndone uchikwanisa kuti unombopinda mutsetse wotomborova kuti miti tichati womboperehwa wobva wacheuka uchitarisa kuti wango Sei? It's a sign yekuti mweya mutsvene ari palevel rezvitsitsinho muupenyu hwako. Anoti ndakatorwa ndobva ndafambwa zvenene ndikaona mvura yaakusvika mumabvi ndikaona yaakusvika muchiuno zvino yakanga yava rwizi yaakuita zvokundiyeredza yakazeka yaakusvika muhuro zvokuti ndakanga ndisingachakwanisi kufamba mairi asi ndakanga ndoita zvainoda iyo mvura yacho ikada kunditora ichindiendesa uko ndoenda ikoko ikada kunditora ichindiendesa uko ndoenda ikoko saka munhu akazadzwa nemweya mutsvene pane anopindwa nemweya mutsvene kwete akazadzwa nani namweya mutsvene munhu akazadzwa namweya mutsvene anokontrolewa namweya mutsvene ndikuti kwene tete ukaona mweya mutsvene achiri kumadhuru kwayobo waya waya zvako umwe musi womborova tete umwe musi wombopinda mupurehwa nemasoko its a sign yekuti mweya mutsvene ari pai ari mumabvi hausati wakukontrolewa nemweya mutsvene but kana mweya mutsvene akukukontrola haurari hope kana usati wanamata pane vanhu vakasvika palevho ravakasimudzwa nemweya mutsvene wekuti anotobatwa usiku onzi muka unamati namweya mutsvene umwe kana akatorara nota idzingirwa nemakarwa akara haambozvitsvaki kusvika kwachena haambozivi kuti warara nguvai haana kana mweya mutsvene anomusanyira ilevho ramweya mutsvene iro haleluya tsesi there is power In anointing, kusa pane nyaya inotirakidza kuna Acts chapter 6 inotaura kuti rimwe zuva vana Pauro vachiparidza vairova suku, saka ikanga iri crusade yamazuva saka bobva paitwa gathering yechikafu zvikanzitora kuti pane chiparidza vanhu vanenge vachipakurirwa vachida kuti vati pasawana anoenda kumba tora kuti vanhu vese vasho Saka vana Pauro vachiparidza zvandiri kuita izvi, pakazouya chimwe chikomana chichizevezera zvaitwa navachisambaro zviya zviya, zvikanzi muri kuparidza zvenyu but kumapoto kwaita problemu. Kune vanhu vari kukomplena kuti vari kuisirwa nyama shoma kumapoto. Saka munhu waMwari dei mamaona kuti mungaita sei. Ndobva vana Peter vatoona kuti kumapoto kwaita vanhu vasina mweya mutsvene. Vaikomplaina kuti shirikadzi dzekuvaSamaria dzainyimwa nyama saka waiti wakabata ndiro yako uchipfuura kurewo wosvika wotariswa kuti kufesi kwako kunani wobva waiswa kana zibhonzo kurewo wobva wapfuura kusvika komplaini yaenda kuna mufundisi kuti ah, haa tatapura tanyimwa nyama takutofa nezharafani ndopauro aenda akunoadresa nhau yekupakurwa kwenyama anoti vanhu vese unganai avo vanhu vaungana ndaona iverenga zvakanaka inoti tinoda varume vakarurama hapari kutsvagwa varume vanopakura poto yenyama kuti tione kuti nhiti inoenda mundiro yani iyi inopinda mundiro yani but anoti ndoda varume vakarura tira kutanga taona kurura makwenya hakuda girlfriend here musati mapakura pote yedu apa urikuizwa nawi konaiwe pauro zvekupakura pote yenyama zvine basa re tikatoda munhu akaita sei akarura panoizondinangidza panonzi akazadzwa namweya musveni urikuizwa nawi yasei pari kunyiwa munhu anopakura poto yemuriwo chaiyo chaiyo But panonzi ndinoda munhu akazadzwa kwete anawo. Kune vanawo vasina kuzadzwa nawo. Zvikanzi haa ah, vakataura vatotende kupakura nhindi yepoto yenyama chai chai. Totoda vakazadzwa nani? So whenever God wants to do something with people anotsvaga vanhu vakazadzwa namweya mutsvene. unoziva manheru ano anofanira kuva manheru aunoti ndizadzei mwana kana pane chinhu chamunofanira kuita fill me up so that i cannot control myself but mweya mutsvene ndiye anofanira kurarama mandiri kana ararama mandiri iye oita zvaanoda neni pane imwe nziyo panapa kati ndinosimudza maoko itai zvamunoda kana munhu akazadzwa nemweya mutsvene haaite zvaanoda anoita zvinoda akamuzadza ndiri kudzingwa here sesi unoziva here kuti sesi mafundisi kunyange ndii hapazi pese pandinoda kuya kuti nekuti ndiri munhu kuza ndiri kutaura pane pamwe pandotobuwa kuda kuswera ndichiimbira mai mfundisi dziwe dzajaapres but nekuda kwamweya mutsvena ari mativi ndinonzwa munzwa mumwoyo mangu kana ndisina kuuya kuzosvimira evhangeri saka i no longer live my life i live the life of the holy spirit who is inside me saka pamwe pandinenge ndisingadi kuita zvakanaka ndichitowa kuda kuita zvakashata mweya mutsvena ari mandiri anondikontrola obva andiratidza gwara chaiyo chaiyo saka ukaona uchiri kuti kuchechi unouya kuprezidenti chii unoimba asi unohura its insani yekuti hautenderwi kana kupakura mupoto yederere chairo kuti ushiye derere revanhu hautenderwe kana usina kuzadzwa nemweya mutsvena tete mari ngaiti amen haleluya sesi ike zvino vanhu vazhinji vanoda kuti dei mwari avaitira zvakanaka chinhu chinonzi blessing yamwari inovinga pane anointing of the lord ndikudziko zvandiri kutaura makomborero atinoda kunyange mari chaiyo chaiyo inotevera kuzodza kwemafuta haleluya church

vari murenze vakadya chingwa chauri kushaya ino takakumaona chingwa kapa vane nguva ndizvo chingwa chaicho chaicho tava netime tisina kuchidya ndizvoka but vaisraeri vakadya chingwa murenje makanga musina bekara muwilderness makanga musina lobels vakanga kusina proton nebhekazini but vaisraeri vakadya chingwa murenje chii chakaita kuti vadye chingwa the anointing of the lord was upon them saka chingwa chaunoda hachigoni kuva pamusoro pako chinonedzwa nekuzodza kwamwari kuri pamusoro pako saka chingwa chinodyika kana mafuta ashe ari pamusoro penyu ah, ndikuti kuerenesesi iwewe anointing yakafanana nemari ike zvino mota yechingwa inotombopfuura nekumaraini kwenyu tarira ichipfuura zvino kuchingochiona uchingochiyemura kuti haichi taimbochidlavo ichi but haugoni kuchitora kana muhomwe mako musina chii and haugoni kuchiguta nekuchifunga unless wabvisa mari ukachitora chikauya mumba mako ndiri kuti kwene chechi ndo zvakafanana nemafuta amwari when the anointing of the lord is upon you haigone kukushandira nokuti iri pamusoro pomumwe munhu unless yauya pamusoro pako ndo paino attracta blessing rega ndikuudze chimwe chinhu unoziva here kuti Kunamatira munhu asina zvaMwari zvaanazvo zvinoita kunge mufundisi vasina simba zvisina kushanda. Ndikatitsanangurire futi kuti bate zvakanaka. Shoko raMwari rinoti Kutenda kunouya nekunzwa, nekunzwa shoko raMwari. Ndizvo ka? Kana munhu achiuya kuzonamatirwa achirwara, the right procedure chaiyo chaiyo yekuti munhu apore, mfundisi vanofanira kumubvunza vhesi kuti uda kupora, vhesi yako iri panani inotaura zvokuti ungangopora. Nokuti tikanamatira munhu Pasina shoko maari zvinoreva kuti maari hamuna kutenda, ndizvo? Yes. Nokuti kutenda kunouya nekudini? Nekunzwa. Nekunzwa chii? Shoko raMwari. Saka shoko rakavigwa mumunhu ndorinounza healing yake. kwete zvanamatwa namfundisi kutenda kuri mari mari saka usati wafamba uiti chechi haina simba tanga watarisa kuti iwe une simba here iwewe muzari patizoti imi simba munaro iro haleluya tsetse iwe unayo here anointing zvauri kuti because isatigoni kuti tina chero ine ndikava nekutenda Mauri musina chirimo chino attracta the blessing of the Lord. The blessing haigone kunonamira pasina chinonama pauri. Saka munhu anofanira kunge akazodzwa nemafuta ashe. Mafuta ashe ndiwo anoita kuti patinonamata zvinhu zvese zvinongoflowa. Elisha watiri kutaura nezvake tichiverenga vhesi yekufa kwake unonzi this man was anointed zvekuti rimwe zuva vachitema matanda umwe muprofita wake wakadonhedza demo mumvura revaridzi raanga akwereta kweretawo demo revanhu unoziva mheno zvazvinoita mweya wekukwereta soka mweya wekukwereta wakaoma kumbira kapu chaiyo unoiputsa yavanhu kumbirawo demo murumo waenda nedemo revanhu wasvika pavari kutema ende kuti waitemawo padhuze nedemo kuti zvaa zvambonyatsofamba se achitema kudaiwo demo ndobva rasotoka ndobva rawira mvura rodzaa ukarasa chekukwereta Wakambokwereta hembe wobva waipisa neaini. Wakweretawo isuti yamufundisi kuti raungodoondererwa nemusikana wangu ari kwabutsu pakunoti uaini wokuda webva yasimuka nayo. Iwe unge uchishaya yekutenga yako. Ko yavaridzi yawapisa ungaitenga here? Saka kana wapisa unoita stress. But thank God muchinda uyu wakarasa demo revaridzi paine ana anoindi ndobva elisha ukanoiverenga zvakanaka enda unoiverenga hana kunamatira demo kuti demo oinda pamusoro pemvura so kana mwanonzi wakatora chitanda ndokubaya mvura Ndobvademo ranzwa anointing iri mumunhu wamwari ndobva rapchinja demo kuita patapata kuflota pamusoro pemvura ndobva demo raonekwa rakapapama pamusoro pemvura zvazichitora demo rako chatoresa demo chaita kuti demo riite pamusoro pemvura kurespecta anointing iri pamusoro pemunhu wamwari haleluya tete Zvinoda kuti kana hamdoitike yakufamba zvakanaka pane pamwe pausingafaniri kunamatira vanorwara. Kungosvika baba matare varwara kungosvika wavabata so. Vanofanira kunzwa nyasha dzaMwari dzichifurowa. Ndotovaregedza healing yotanga kuitika. Hapana soko randataura but chaitika ndechekuti paita anointing inorespecta nechirwere nekuti there is no sickness that stands against the anointing of the Lord. Praise the name of Jesus. Ivo anoiting iyi inoti Elisha wakabatwa neanoiting yaMwari zvokusvika pakufa naye. Kunonzi Elisha wakafa hameno kuti vanhu vakazvifambisawo sei kuti Elisha wafa wakasiya guva rake rakashama. Guva rake rakashama ndobva muchinda uyo aora honye ndobva dzatodya muchinda uyo anonzi Elisha akazodzwa naMwari ndobva adyiwa kusaka pasara mabhonzo ake. Rimwe zuva Israeri yakaenda kuhondo ndobva yanorowa zvisingaite umwe mupfanha ndobva afa vari kuhondo saka vari kuhondo kudaro vakutiza muchinda afa vakabva vakuti uyu tingamuise atofa kudhara tingamuisepi ndobva vamukandira muguva nemakuva akawanda akanga aripo but muchinda uyu wakaita advantage ndobva anowira muguva raelisha kunonzi achingonoguma mapfupa eelisha anointing yaiva mumapfupa aelaisha yakamutsa munhu akabvamuka vanhu vakazoona munhu akushotika kubuda muguva tika chii chaitika zvikati pane mabhonzo andasangana nawo amude pandango maguma upenyu hwadzoka chakadzosa upenyu kuzodza kwemafuta aiva mumabhonzo aelaisha haleluya sese so mabhonzo aya haasi kugona kumutsa elaisha but ane pawa rekuti akaguma

That is the power of the anointing. Uri kuitwa zvaunoita anointing. Iye akatorara uyu wakadliwa nehonye honye dzichidla pane zodzo. But umwe awirwa mugomba rine munhu ane kuzodza. Penge ndukuso. Kumana anoona zvi. Chidotata kanda chitafa akutevera unozakana wangu wambosara unokavhira paspiti. Amen church. Haudzari patozorwiwa here nyaya yanoindi. Chibva wabvunza kuti kuti yenyu mafuta anosvika papi kuzodza kuri kwamuri kunosvika papi. Problem yechurch ndeyekuti munofunga kuti mufundisi ndiye anofanira kuva anoindeti. isu as long baba vedu vari anointed isu tiri covered pane anointing yaunofanira kuzvitsvagira iwewe semunhu amen church anointing kana iri pamusoro pako hapazi pese paunonamatira zvinhu zvimwe unotaura zvichiitika haleluya church when the anointing is upon you unotaura zvichiita sei there are some of the things that you just say rega ndikuudze zvinoita anointing jesu rimwe zuva achifamba akaona muonde wakanga wakasvibira ari kure kunoziva paakanga anzwa nenzara vadzidzi vake vakanga vainaye ndobva aona muonde wakanga wakasvibira nechekure ndobva atanga kuenda kwauri asi kunonzi nguva yaaienda kumuonde yakanga isiri nguva yemaonde iye ndobva asvika pamuonde ndobva aona muonde usina maonde Soko raMwari rinoti wakabva autuka muonde we mangwana vakudzoka napo. Vadzidzi vakatarisa muonde uya ndokuona wakuoma, zvikanzi hausiwo muonde wamakatuka nezuro iro. Chaiomesa muonde kutukwa neana anoindi awawandipotsa chaomesa muonde izwi rine mafuta ekuzodza rati ngautukwe muonde muonde ndobva watosara midzi ndobva yatoti chamwari zvatataurwa nemuchinda uye akazodzwa wazvinzwa izvi zvekukupa mvura hatichakwanisi Tahwa kuti iwe wakaita sei? Wakatukwa. Kureva kuti whatever is fighting against our life, sometimes we don't need to pray about it, but we have to case every demon in a voice in a mafuta, and we paralyze every spirit because of the anointing that is upon us. Are we together, guys? So, usati wa benzi muupenyu hwako usati watsanyira benzi tsanyira mafuta ashe tsanyira anointing kuti mwari ndizodzei zvakakwana so that handigone kuwirwa nemadhimoni ukaona tiine chechi ichiri kunamata muchivapa muchivhumuka Hakusati makuti hamutenderwi kukumbira kana shangu yekupfeka kana patapata chaiyo chaiyo. Kunokumbira nei patapata iwe usati wakugona kunamatira zodzo yaMwari kuti ive pamusoro pako. Ndikuti Mwari nechechi. Zvinhu zvaMwari zvine mastages. Unofanira kutanga wasvika pastage yekuzodzeka. Kana wazodzwa zvimwe zvinhu wongotaura zviri zvichiitika unoziva kuti rimwe zuva mwari vanoti kuna mozisi puruva kuna faro kuti ndini mwari ndakakutuma potsera tsvimbo yakwa mozisi achipotsera tsvimbo yake mozisi achipotsera tsvimbo yake pasi chakaita kuti tsvimbo ichinje kuita nyoka haisi nyaya yekuti tsvimbo iyi yakagara iri nyoka tsvimbo yamozisi haina kugara inyoka but yakaitwa nyoka nokuda kwekuzodza kwaiva muruoko rwamozisi pano ikanda aine pfungwa dzekuti pandiri kukupotsera tsvimbo Ndoda kuti uchinje kuita nyoka. Nyoka timbo inoombeya kuvoisi remunhu akazodzwa iyo painokandwa pasi yochinja kuita zvaisiri nekuda kweanointing iri pamusoro pamhozi. Haleluya sesi. Anointing ine power rekukiriyeta zvisipo kuti zvivepo. Anointing ine power rekuchinja situation. Muri kundinzwa zvakanaka here? So mamwe masituations atiri kunetseka nawo tiudzana kuti haa zvazooma zvazosvika papiki manje zvinongoda ane anointing kuti ataure the other side of the story rimwe zuva panetsa nhau yemapirisita zvikanzirai toda kuita mumapirisita vanhu vanhu vakanetsa vakatoita wesusu mapirisita nesuwo tese tiri mapirisita zvikanzi hazvinetsi unzai tsvimbo dzenyu tsvimbo inofuma yaita maruva mangwana ndiyo ini munhu achaitwa mupirisita wekwaisraeri haleluya tsetse unoziva problem yakaitwa nevanhu vakawanda vaifunga kuti upirisita hunongouya pari kunzi huisai tsvimbo vanoziva kuti tsvimbo ndoinogara nemunhu for a long time saka chinhu chaunogara wakabata Impartation yachinotora kubva kumuridzi wacho. Praise the name of Jesus. Ita dzara yekumusa. Hapana chinhu chakamukoshera semudonzo wake. Pese paada kuenda no ndipe mudonzo wangu. Kusvika patogadzirwa simu yekuti midonzo yemitsaro haidonzvi pasina chi pasina road.